Machiegni jawinjo naye thuolo machalo koda maendi. Ageno kendo aduoko erokamano maduong' ahinya kuom kawo thuolo mondo iket iti e nyakalonde chenro machalo koda maendi ma bende sani osebet kakonyo oganda mang'eny nikech otemo kolo weche moko matimre e kit dhano kod timne ma sama ok dhi maber to igoye mbaka juogi golo gi got kaendi tiketogi yo makare ma kilidho achiel ariyo adek moko nyalo loko i dalani kata i dak mari to mana kokalo e juogigo ma got ramogi kaendi ma koro asechope an kod okinja ma kambo kaendi to okinja an onyisa ni to kawuono degi mag juogi mag kit dhano kod timbegi wacho ang'o ei da- ei dala mar got ramogi kaendi e, warwaki arwaki ka od komenya wan kod juok ramogo ajwang' mani wi got ka awinji mos bende juok ramogo kowo ni nyikwa ramogo ajwang' duto kama gintie erokamano ka giwinjogo redio nam lulwe angeno ni giwinji maler giwinjo maler kendo kawuono wach pek nikech ing'e ni sama giwinjo wani gin i dala ma ng'ato ka ng'ato ni dalane kata ng'ato ka ng'ato ni ode Mhm. to juok ramogo ajwang' ka wuoth i piny ramogo ajwang' Ero. wayudo ka nyikwa ramogo we kitwa gi timbewa Mhm. to moloyo chike mane ramogo ajwang' oketo ni tayo jogo mani dala Mhm. omiyo kawuono juogo golo chik apar matayo joma odak e simbni Mhm. mwalo Mhm. kod weg dala modak malo ing'e ni dala ka dala nitie joma odak ga m- mwalo kidonjo e rangach ka ng'ato Mhm. kirango badi koracham ineno udi ka simbni oriedo kora chwich be simbni oriedo koro ing'e ni yoro kidhi malo tajige ni juogi mag otrabogi nong'eyo gini Eh. ne ipango jogi mondo jogi odag ka koro ing'e ni ng'ane duong'na ng'ane tinna Eh, koro igeno pangigi ma juogi koro dwa golo nigi chik apar matayo jomodak e simbni mwalo To kod jogo modak malo ma gin e weg dala. Koro ing'e ni nitie nyikwa Ramogi Ajwang' moko ma ng'ato nitie mwalo to kia ni chik mag matayowa wan makwa- matayowa gi jomalo. Nitie tong' ma Ramogi Ajwang' noketo ma joma ni malo ok kal ka biro mwalo to joma ni mwalo be ok kal ka dhi malo. ok ma imibi yudo ka juogi mag utrebogi de- doketo gima ni ni laro laro Yeah. owe gap moro kar kanyo moro Eh, ing'e no kich Ramogi Ajwang' nitie lar Mhm. to nitie mag i ot Mhm. koro nyakwara mok ajwang' achiel kachiel wadwa lwar kodi chik apar matayi Ero. in jalno modak mwalo e simbni mwalo kono Mhm. kod jogo ma odak malo ma bende gin e weg dala Doko ni dak ibat koracham, doko ni dak ibat korachich, koro luwore kod kama oyudie. Buro- bura ma chikegi opoge diriyo Ero. jomwalo gi jomalo Ero. ma mano ing'eyo ko kuma intie miwinje Ero. ma chik namba achiel nyakwara mok ajwang' wacho ni josimbni mwalo Mhm. Kobulo gweno. Oguro ok cham kod jomalo. Mano ing'e nyikwara mogo nego winj. Ero. E gwend jomwalo, oguro ichamo mana gi jo mwalo. E ing'e nitie jodongo moko ma en jamalo, en wuon dala. Awinji. To gi olu- oluonga luonga chi wuode mana gwang' matek. Ero. Ni to min ochwinjo. To gweno manende apo, apondi joriemboga tok ot kani. Olose borie kure. Ng'e nitie jodongo moko ma be kong'e chik Ramogi Ajwang'. Ero. Winjo kogo omna chi wuode. Ni dhako ni bende kobulo gweno akia ng'ama chamo go guch gweno to an e wuon dala ka. Okinyi geyo ni gweno.
E kit luo kotimo wa kaendi juogi noselero weche gi chiel kochande. Bopogo Ni gi. gweno okengi style mopogore opogore pat ka pat ng'ato ka ng'ato nigi mare. Eh, Ramogi ing'e ni nokete.
Wan gi buomb, Mm.
wan gi emb wan gi ng'ud oguro be ni ka mhm.
kik wi wil go rengi orenge go be ne nitie ng'e na moga jwang ne kiwite lemo mag weno nyaka nyimbich to Koro... gigo nitie ng'ato ng'ato nitiere kama lemo modok ne ng'ato koro gweno kobul gi jomwalo mhm. kuma simbni nitie to jomalo lembgi Ehe. orenge Mhm. inyalo nal gi nyimbich Ero. adundo Mhm. ng'udi Ero. mago chiemb jomalo Mhm. em to gi buom Mhm. guguro chiemb jomwalo Ero. koro chiwoyi kobulo gweno mwalo Ero. to ramoga jwang' dwaro ni ng'ama chamo oguro gin na weg jomwalogo kanyo ing'e ni koro wathego gi jodongo ma jomluma modak adaka nan chiwoda kobulo gweno akia ni oguro dhiga kanyo To bende Em, mbwalo ka wacho na juogi wacho ni chame ni. Dhako kik ipie em notero ne dichuo ringi. Eh, kanyo to aneno kaka mikelo nigi no to Ero. koro jomalo gi jomwalo Ero. koro lweny mar jomwalo Mhm. wawenigi awa kendgi Mhm. wathegi gina gi jomalo Mhm. ah, chik namba ariyo nyakwara moga jwang'wa bende tayo jomalo Mhm. maweg dala gi jomwalo maweg simbni wacho ni ayany ng'eni yembe meg ayany Mm. ayany ok wuog mwalo kadhi malo Mhm. Ngina yanje duto mag dala wuok malo kadhi kadhi mwalo. Ero. Ing'e ni joma sani to kong'e ga yudo kata ng'ato sira siro nding'e mwale dho simba ne. Mhm. To yanyo won malo. Mm. Kata chiwo in mwalo. Mhm. To kowa yanje kadhi malo. Chikra moga jwang' dwaro ni ayany duto mag i dala. Mhm. owuog malo wuok malo kadhi mwalo mak mana ni ramogi kendo wacho kanyo ni jomalo bende ayany bing'e nitiega madongo gi matindo ratil mipimo gi to ramogi mong'eyo koro ayany madongo bende juok ramogi ajwang'o dagno ok wuog malo kadhi mwalo mana matindo tindo miloso go idala miloso go idala Tayany mowuok mwalo ka dhi malo. Awinji. To numba nitie.
Chiemo noluwi. Chiemo noluwi nikech kike kira yany kin mwalo. ni wuon odu malo. Okija winji kama duogi kelo no. Eh, to hey. ing'e ni be chieng' ma kori gero dalani. Mm -hmm. Tayanje pod bro woga mwalo ka biro malo. Ati get koro ento koro mare bro bede marach. Ing'e ni mare cha en odira ah, yany. Ma, ento mare ka bro chopo. Iriwo goch. Ibro ting'e ting'a tira the piny eh, tiwuothi dende. Mare tiriwe nyaka goch. koro ageno ni nyikwa ramogo owinjo ka awinji haya chik namba adek nyakwa ramogo ajwang' ma bende tayo jomwalo ero kod jomalo mm-hmm. awa senyiso gin jomwalo gin josimbni to mm-hmm. jomalo gin weg dala ero jomwalo kochiewo otieno mm-hmm. oko go toch ka menyo jomalo ing'e ni mano chik no ne wasenyiso nyikwa ramogi nyaka girite nyaka girite jomwalo toj gimenyo mana ute mamwalo to rem e dier dipo to kata kamano jomalo to chik ng'en kendo yiengi kwado toch i dala te mosak i dala mosas te i dala te modhi e duol modhi e jikon to onge chik moyie ni jamwalo penjo jamalo Mm. mano ng'ama menyoga i dalani Eh, kidwa penjo tigolo mari jamalo bende kuo kadhi dongo kadhi duong'o dhoot otiyo gi mukwajo kata otiyo gi kor chuma moro Eh, no nidhi duong'o dhood wuod onyango onyango pok ichiewu ichiewu sadi eh, kanyo inge nitie chik moro ma bende Eh. juogi bro kolo nigi O- Mondo omulnigi mana tiend wachno maber. Jomalo e dhi duong'o dhood simbini mwalo. Ah, walu- wam- Ochung' achung' ilaro gi rieko. wamigi namba ang'wen Mhm. motenre gi majuogi osegolonino Ero. ni jomwalo ka ji ka ji osenindo Mhm. ok dhi malo nyaka piny ru Mhm. Eh, ing'e ni wuodh jomwalo rumo dhi dhi malo kas ji osenindo Ah, to ka koro tuo goya mwalo, juogi wacho ang'o?
ka tuogo imwalo Eh. Ting'e ni jamwalo no sama tuo goyi Ero. to juogi akeloni Mhm. nidwang'e ko- gi gi gineni gi idwang'e Eh, to nitie chik moro bende ka Aha. nge ni chike ramoga jwange iyudo ka mon tie mosiro wadgi Ero. to moro nitie kendo makwedo wadgi Mhm. aya tuo goyi mwalo Ero. to wuoth awuoth abal abal e ni be kori wuok ni rieri malo Ero. ema juogo dago Mhm. to tuo kogoyi mo- piny koni Mhm. tidhi idwong'o ero tiluongo iduong'o gi rieko idwong'e gi rieko koro kanyo aparo ni nyikwa ramogi winje Ikuongi maber wuoyo to apenji to dho- dho- dho- dakane di oh, kara kara do tuwe adier koro gani jaduong' en a wuoda ero chiewo obiro malo Ah, koni mano ing'eni ok igin ing'en tuo Mm. tuo mogo jamwalo maber ma koro chune nyaka odhi malo Eh, kanyo to nyaka kaber Juok Ramogi Ajwang' to koro dwaro no oro nyaka ka in gi wuodi Eh, kata nyari to ringo dhi malo. Nikech Mano dok kuch- kore. Eh, mano koro dok kore.
awinji. Koro juogi ero kole.
Mhm. Haya, chik namba abich nyakwar Ramogi Ajwang' mabe tayo jomwalo kod jomalo. Wacho ni jomwalo ok mond dhi chiewo jomwalo. Eh, ing'e nitie mon ma kaka koro koth chwe ndiyudo ka jamalo. Eh, Sa apar gachiel gi nus Mhm. neno jamondoga puodho. Ero. Osemondo mwalo. awinji. odhi chiewo jomwalo Mhm. to chik ni bende omako jo- jomwalo ok mond chiewo jomalo Mm. ma kata kidhi safar Mhm. tidwa wuok sa apar gachiel titiekri atieka gi jonyuolna to kiny awuog to ok nwanere giki panga panga e simba mwalo gigi panga panga isinda lipot nyisewe ni nyalo wuok sa apar gachiel ginindo ka ging'eyo Eh, ma chik nowacho ni jamalo kata jamwalo ok luong wadgi ng'eny ni kwara mogi ma mong'eyo weche ramoga jwang to winjo mhm. nikech ka jamwalo luongo jamalo kapod ti gi dhum ni kisomo katiba kisomo katiba bu jamwalo luongo jamalo kasomo katiba uh -huh. bu jamalo yie uh -huh. manyasi onge mano hoso tek mara tek aya jamalo bu dhi mwalo uh mhm. -huh. bu luongo jamwalo ma kucha be kasomo katiba uh mhm. -huh. kanyo tho mantie onge hoso koro momiyo ramogi ajwang' keto chikegi jamwalo ok mond chiewo jama- ah, ja- jamalo jamalo be ok mond chiewo jamwalo chik namba auchiel nyakwa ramogi ajwang' ma bende tayo jogo modak e dala ma wacho ni jomwalo kor simbni kod jomalo ma weg dala wacho ni jamwalo koa kapango to kwongo donjo mana malo kapodi kodonjo mwalo ing'e nitie jo ng'e ni yaka pangore mo gi tije tek awinji kiti apiko ting'i Mhm. to apiko mwama muma thur ka idho malo nyaka nyaka idho malo ot kucha e Mhm. e ing'e ni chikre moke kidwa ni jomalo bet kacha to apiko donjo to gipenjre ibed chi wuoyi kata ibed wu- wuoyi ma wuod dala ng'wech orie malo ng'wech nyaka malo nyaka malo ma kata ka i- in wuoyi to nyithindo tugi dhoot to min odi bende neno kanyo apiko isiemo ne mna ni kucha mm. e, na weyi kanya ah, idha idha malu koro malu kucha emi biro mosi mm. bubi losi ni gik michamo mane kaka chikra mogo kete ka un ka ni tayo josimbi ni mwalo kod joda, joma jomalo ma iweg dala kiya ka pango apiko ng'wech nyaka malo a chik namba biro nyakwara moga jwang' ma bende tayo joma- jomwalo jokasimbni to kod jomalo weg dala wacho ni yo moa e rangach Ero. nyaka bed maduong' ka dhi malo moloyo ka donjo mwalo ei donji rangach koro yo ing'e ni yo manyisi iyudo ka nitie joma mo- jomwalo moko ma yo mowuok mwa i rangach ka dhi i simbni ng'eny duong' moloyo ma dhi malo Mhm. kendo iyudo ka tielo payo maler Eh, mano ramogo daga matiende ni limbe ng'eny mana e simbini mwalo ka Mo- molo malo to malo simbini limbe tine zaidi omiyo tielo ma- ji- ma- madhi malo ok Mano- Olos yo- ok los yo yo malong'o mano rocho joda- jogi manyiso ni ng'en kama tielo dhiye mang'eny mogo nitie Mm. Eh, ng'en ka- kama kama yuto nitie ma tielo dhiga mang'eny komo mira mogo idwa ni obed mana malo Eh, gik moko obed malo to ekibi koro eka biro koro yo idwaro kowuok irangach to oneno maduong' korie malo nyaka malo ae to kin malo mm-hmm. tinene kodhi simbni kamano okuwo gi rangach to rie simbni mm-hmm. mano rocho jogo to gichik kanyo kinda winjo kama juogi kelono mm. kata odoko mana ni sedhi e dalani in oko mm. to yorni pod kik lal yo mowuok e rangach kochomi ot malo yoni kik unegi matiende nyak en yo mapod wuoga kodhi limo go ng'ama ni malo e to ng'ene nitie nyikwa ramogi moko ma koro ng'ato orochre mm-hmm. en en ka pango to yawote ni dala ero koro yo madhi malo onge ga oneg te oneg te yore mate te- limbe tin e limbe ji onge kucha Ero. koro yore ng'eny mani simba e simba ka olo koyo kuom ondala yo nyaka nena nena maduong' Mhm. ing'e nitie jodongo moko ma, ma, ma be ng'ato ogero owadgi ero owadgi odhi ogero kanyo kane senta pod onge Ero. koro owadgi ojot kanyo ni biro wuok biro wuok bage koro yo madhi kowadgi noduong' molo madhi da teni wuon dala nyaka ine kowacho ni wuod omera koro dwa ni gol dala gol dalani nikech yorno en gi weche ne kit Ramogi Ajwang'. Ah, chik namba aboro nyakwar Ramogi Ajwang' ma bende tayo jomwalo jo- ma weg simbni gi jomalo ma weg dala wacho ni jomwalo ok kwong golo kodhi ne jomalo. Ng'e ni joma sani gin gi kia yudo ka ng'ato wacho an ok abi rito baba. Eh, Koth osechako chwe, ng'ato ka ng'ato nigi lope ng'ato ng'ato nigi lope. an osemiya lopa ok ariti Eh, an agolo agola pur.
Koro golo pur gi rwako cham jomwalo kwongo ok kwong timo. Jomalo ema kwongo timo mano. To kamano bende nyaka i dala ma jomwalo nitie gi jomalo Mm. gige kado Mhm. nyaka cham malo mathoth moloyo mwalo Mm. eka kelo gweth e dala Eh, ing'e ni dala mag wuogi ng'eny mwalo molo malo Mm. wuo dala odaga na mwalo Mhm. to ken malo chik ramogi korwako kendo sama wuon dala oyieng'no oolo gweth kuom nyithinde Eh, to ken- sama wuon dala odenyo to oolo kuong' kuom nyithinde mantiere e simbini Eh, ing'e ni wo- dala ka kalo to winjo chililira Mhm. daye to dhi kocha to malo to kia awinji gima owacho gi chunye en Wuon emong'eyo mang'eyo Eh, koro chiemo koted Mhm. to amwalo ka idho malo Mm. ok amalo ka idho piny awinji kanyo be nyaka ging'e Mhm.
ng'e nitie mine moko makiaga ma en en kosetedo malo to kowo chiemo mwalo en oseloro chapter e chiemo duto amwalo kadhi malo Awinje. ok amalo kadhi mwalo kanyo ang'e ni kwara mogajwang' winjo ah, chik namba ochiko nyakwara mogajwang' mabe tayo jomwalo maweg simbni kod jomalo maweg dala wacho ni ute jomwalo ok bed mabeyo maloyo ute jomalo Eh, ing'e nitie miye moko ma kidonjo tiyudo ka ute jomwalo los maber monde aoyo muono ogor kore kato malo kucha kombe opangi ot kae ma kom othung' ma kama ng'ato nyono onge e, to kidhi malo tiyudo ka kor ot koth nolwoko Mm. mano ramogi ajwang' odag Mm. E, chik ramogi jwang' dwaro ni malo bedo maber ute ma malo bedo maber Mm. moloyo mamwalo to kidwa ni mari obed maber To gol dalani idhi ilosie mari. Nitie jomoko ma en miye ma ute simbni olos maber i dala. Nitie- Nitie jomoko ma kata stima. Mm. Oywayi Oywayi od simba. Malo kucha to onge. onge stima Eh, to chik ramogi dwa ni ma malo eming'iyo. igeri juogi wacho ni kidonjo ka ng'ane to kama wang'i kwongo neno mm. en ot maduong' mong'iyo rangach kanyo monego bed kore loso nikech en ema wang' kwongo nene eto kendo ing'e ni ramogi dwa ni jo kata welo kobiro limo jomwalo mm -hmm. to nyaka idh kode malo mm. e, na wateri mali mosie mosie wuonwa e, mosie wuonwa e mosie minwa e mosie jonyuol to iyudo ka ng'ato osiepne oa piny moro nono Eru. to otieko go mini simba kanyo kendo ochako koa odolo kode odhi kode Eh, nikech malo kucha kata kom ok oketo to ema omiyo ramogi dwaro ni malo ema iloso Mhm. Eh, ma ka osiepni obiro bodhi malo Mm. to yudo ka iye kuche dhi lo- olos maber moloyo mwalo kuma odonje awinji chik namba apar nyakwara moga juang' majuogi tieko go chike gi matayo jomwalo weg simba gi jomalo ma weg dala wacho ni jomalo ok dhi budho jomwalo Mhm. chik ok oyie ni jomwalo chik ni ng'eno oyie ni jomwalo to nyalo dhi budho jomalo ing'e ni nitie nyikwa ramogi moko ma sani yudo ada ka miyo amwalo nodhi budho chi wuode mwalo girie tiendgi gigo mbaka afadhali odhi obudho e dalane odhi obudhi nyieke e dier agola moro kama gigo mbaka Eh, to chik ni ok- wacho ni jomwalo to nyalo dhi budho jamalo mak mana ni gweno to ok kogni jamwalo kodhi budho jamalo madichuo mm. to moloyo jomwalo madichuo mane wuon go m- moloyo mm. jamwalo ma, madichuo mm. ma wuon gi nosetho e dala mm-hmm. koro dhi budho min to budho kanyo nyaka gweno kog yeah. e, kanyo rochruok moko dma kanyo ojuogi odagi oduogo dag to mond jo- deye mawuok dhi budho mond yawuot gi mwalo mm-hmm. no bende orie tiende mwalo kucha chik odak budho duto ok a malo ka dhi mwalo Mm. budho a mwalo ka dhi malo koro ageno ni nyikwa ramogi ajwang' ka winjo chikegi ka gidak e dala to biro tayogi maber wan igo tiramogi ka kod okinja makambo jawinjona kokinja makambo ne koloche kapar matayo joma odak e simbini mwalo kod weg dala modak malo ei dala kaendi wach mosebedo kakelo kikruok ahinya kendo osekelo kuong' ne joma ok oseng'iyo gima juogi wacho. Weche te a malo ka lor piny, kendo joma ni piny onego luor joma ni malo. Maendi biro nyiso olemo makare ei dak, ma olemo nyalo wuokie e kinde mabiro ewi nyithindi, bieny magi, kaachiel kod dhok Lunda. Nyinga Atobi, Jakomenya.